Ber litino Acholi tin nino dwe acel me dwe me apar acel mwaka alip aryo ki pyera ryo wiadek man latinwu mama Francis Omoro atamo ni macalo lalok pa ker war Acholi amiti akilliwu ngo matye ka timme malube ki lok i kom balado. Aa, kaka Acholi, kaka Alwor, an atamo ni, aa, nino aryo adek gin ma tye ka timme en aye, aa, lawomaja, aa, wun wuwinyo, aa, Rwot David oneno acana rwot me payira olwongo kacokke, aa, pa rwodi, kacokke-ni enoni. Otimme, lwoddi gubino, lwoddi manonok gubino. Amito apwo lwoddi ma gin gua ki i agago, pojicon ma gin gukati kwede i kacokke ma acalo alwongo i gange-ni. Kare ma Rwot oywak me koyo, okatti ki lok. Ni gin ma oweko gin gilwongo kacokke gin ki Rwot. David oneno acana en aye me nenone ni kicwako bedo pa balalo i lobo Acoli. Ento. Odi me agago gin gukati ka maleng ni pojicon ma meggi gin pe bipokke ki pojicon pa lwak ma meggi. Pien lwak ma meggi gumoko ka maleng ni balal omyero ku a. Atamo Acholi i kare-ni eni ni wun lwak kacel acel, omyero wucak lok ki rwodi, pien kobedo ni peko madit dong tye i ker i kom rwodi. Ka wun wuloko ki rwodi ma weko rwodi lwo kit macalo rwodi me agago lawor gin gucimo lok atir i wi Lworo ywak gin kacana ni gin pe gibipokke ki lwak, pien gin itelo lwak. Acholi, ka wun wunen gin ma lawo otimme i kacokke ma gin kilwongo-ni lim, nino ca wan owacowu ni, lim ma kubeddi kitero ki ker, kitero lim ma tye i lobo Acholi, lim madongo. Lawowu gipoko ki rwodi-ni. ma gin waco ni limi gin igamo ki bot ladit Gerald Salim Cale omyero ladit lobo calo ni limi ki miyo ni ki tiyo kwede me konyo doro kacokke ma pat pat dok bene pud kacokke gin pud bi mede ki lwongo ne ata wa coli wun owinyo nino ca wan wa kate ni one thousand dollars kimiyo ki ladit rwot acana ni omyero gunen ni lok me balalo ducu gin guye lamokke dong en lawol kom rwot acel acel kimine milion aryo aryo ento i kare ma dong kinongo ni lok ocako doko tek Obed ni gin ma tye ka timme en aye kiket i kin gang me nenone ni litino litino ma kiyubogi omyero gin gubed ka keto bwura i kom lwak ma i kin gang ni omyero kicit I nino dwe adek ki nino dwe abiro omyero gikel woo matek wek lalit lobo onge ni lwak me Acholi tye ka mito balalo. Man aye atamo ni gin ma tye ka timme eno. Atamo ni amito ago duru bene bot jo mono, wan jo mono. Atamo ni an ma kombedda tye ka lok i Ker Acholi. Macalo lalok-ki, wun wungeyo gin ma an atelo ki Ker pa Oranga. Atelo Ker pa Oranga ki tipo, dok Ker pa Oranga otiyo jami ma pigi tego i lok me ryemo balado, pien wan lubo Oranga, wan wadwoko ciling pa balado, waryemo balado ki i pa Oranga, Ker pa Oranga. Laryemone en aye an, Prime Minister, kacel ki lwak me Acholi ki lubo Oranga. Wapwoyo lubolo. Wapwoyo kaka gula ma gin tye i lakim. Dong nino ca wan owaco ni, Rwop Oranga, Rwot ma megwa, Rwot jami ocando wala, kitero ocito ogamo ciling milion abic ki bot ladit Jeneral Cale ma jo ma otero en obedo Prime Minister ma olubo oleyo kakara kacel ki won kom abic me Omoro District ki Honourable Member of Parliament ma cung pi mon me i Omoro Honourable Catherine Lagwaka. Atamo ni wun jo Omoro lok ma gin gumoko gamo ciling i nge Rwot ni Rwot myero oti matek ni jo mono pe omyero gin gucit i okiri i lok kom balalo. Atango ni ladit Rwot-ti, cente eni ma in igamo-ni eni-ni, ka in iwac ni icak. Rwel olubo Oranga ni gin pe wucwak ryemo balado ci yin lubo Oranga wa i wiki in icung giri kini pien in i Rwot pa lubo Oranga ento pe in i Rwot kini. Ka in imito cwany pot ki acoli wun wuwiny maber ki Actually pe yam kinongo lim me doro Ker-ri ki bot Berok ma tye ka neko kaka. Actually tin dok i kacokke mukene otimme ma Minista me Northern Uganda, ah, mego honorable kwe cwiny ocito i ker bot rwot apire i kare ma rwot apire tye ka timo kacokke ki rwodi ma mege me nenone ni ah, yub me bino ma president gin gi kate ki memorandum Mister Kwe Cwiny kacel ki David Kongol gin gu gucito gurwatte ki Rwot canto apyere kacel ki rwodi ma apyere doro wigi gin ma oterogi ni En aye ni gin imito ni pire myero gugam lok ma gin itye kwede ni ngom ma romo eka alip apar apiro tye kwede. Wamito wapo pozicon pa rwodi ma gin gucimo lok i wi David Purcol gin ki Minista kwe cwiny. Atamo rwodi ma wun apira telo wiwu lok ma wun tin wuloko, wuloko lok maber pien. Lok ma wun wuloko-ni, Ka nene yang wun dudi weng ma wutye eni-ni i acoli-ni, wuloku lok kit matin wun wuloko i wi pul kol, gin ki mego kwe cwiny. Atamo ni kor war acoli onongo pekowa ni kor dok lok ma rudi-ni oloko. Owaco ki David pol kony ni, Adit David pol kony, in macalo larok en aye pe ibino ka riro tal i ker me acoli. Ngom eni ma wun wutye ka lok iye ni enini inongo ni ngom pa ker atyak, dok ngom enoni Pe ngom pa pire. Ngom eo ni ngom pa ker atyak ma jo atyak en aye gin tye ka tic kede. Ma ka kar kati ki lok me ryemo balalo yin dok itye ka kati ki lok ni wun wubino ki lok me neno ne ni apire myero gugam lok. pi ngom ma en tye kwede-ni. Atamo lok ka ma wun tin wuciko ki David Pulcon ka nene young position pa Acholi. Acholi loko lok ma kit eno. Onongo me rok ma kobedi tye ka lanyo lobo Acholi onene kono onene alokaloka tye i lobo Acholi. Dong Actually, an atamo ni lok aryo ma otimme tin kacokke aryo ma otimme lawor ki otimme tin ni wamito wapwor rwodi ma megwa. Rwodi ma megwa gin ma gin tye ka timone gin ma tye ka duko gen i kom rwodi. pien gin gua ka lawang acel, ni lim ma gitye ka poko ni bene lim ni inu lim ocoro ma megi, lim ni inu ni lim ocoro ma megi ma pe omyero ki penye i doggi iye, lim ki yako lonyogi. Bicakke ma cwali nongo peko, dong limi engo ma gin itye ka pokogi-ni, gin ibicamo limi ento pocicongi macalo orudi me nenone ni gin icwako balalo en aye peke. Dok bene orudini dong ocwalo lok botwu wun acwali ni lim mo keken ma gamente tye ka pokone. Wugamo liweng, ento ka wugamo, pe ngatti mo ocung i kor balado. Pien lim ni eni ni ma kitye ka poko ni eno ni lim ma nongo yang Acholi tye kede. Atamo position wa ma Rwodi okati kede tin ni kacokke ni en aye Acholi weng Omyero kucak tic kede ni lim mo keken ma obino ogamu, ento ogamo lim ni ngatti mo pe ocung i kor balado. Wun jo ma wucato ngom bene, ngom ma wun wucato ni ene ni Acholi yang, wun aye pe wuyenyo dong, wun aye pe wuyenyo Nyankole. Nyankole obino abina i komwu ma onongo wun wutye i peko wek wun wugamu lim. ma nyuti ni wan acoli wan kene wabicung wa i kom jo weng ma gucato ngom, dano weng ma gucato ngom pi peko mapat pat, wan wabicung i komwu me nenone ni ngom ma wun wucato ni obedo ngomwu, pien ngom kwaro, ngat acel pe doro. Atamo bano aye lok ma tin boti pyerangwen ma pyere telo wigi i kacokke ma megi ma David pol kol ocito iye ki dimego. Minista ki cimo lok ki i wigi. Acholi, atamo ni kadi bed ni odi cako cung kit eno ma kit ma gin tin gucako cung-ngi, onongo duk wugen i komwa. Gen onongo wan waromo bedo ki gen ni Acholi, Lubanga, Nen calo pe ikonyogi pien gin lok ma ludiwa gin gutyero i kacokke. En aye lok ma omyero obed dong pojicon pa Acholi ni lim ma kikelo pi nywarowa, Li me enoni litino acwali goni gucam, litino acwali gucam, ento ngati mo ma ocung, ngati mo ma ocung i kor ma lalo peke, atamo acwali, man aye lok ma atamo ni an acwali yamo wek wun wunge. Dong, komedi ni atamo yub ci madwong mapapat weng. Dong wan olego, wun litino Acholi bene, ma wun wutye ka tic ki ki wigi lobo. Ni, gin mo ma terowu ni wun wunekke ki iye, wunek omigiwu, peke liweng. In inego omiru pingo? Inego omiru pi ma tye ka kok Acholi lawote ni, Ngom pe kicato i gin mo keken ma in itye ka timone i kare-ni enini, mo ma dong teri ni in irweny kwo pa Acholi lawoti. In onongo gin marac dong. Lwak me Acholi, An atamo ni odur ni eni wan omyero ocwale bot lutelawa bene ni lutela bene myero gucak yubbe kit ma Rwodi ocako yubbe-ni. Lutela myero ocak yubbe kit ma Rwodi ocako yubbe-ni. Hmm? Wun bene lim ma kiminiwu pe omyero Wun dong wucato acoli. Atamo ni gin ma wutimme ene ni, Tipo pa kwariwa en aye ocako tic. Tipo pa kwariwa aye ocako tic. Dong wan wamedde ki bako dogwa ni wan balwa pe, balwa peke. Wan balwa peke i Acholi yang in pe ineko ngat a balle peke. Balwa peke, balwa peke kobedo i cawa ni ka wun inen uh, wun ma wutye ki lim-mi, lim ma kitye ka poko-ni, lim-mi kuc bene pe iye, pien kuc ma yang tye i lobo Acholi-ni, kuc ma nongo in iwinyo wa ki i cwinyi. Man kobedo i cawa ni kuc eni ni kadi in idu bilion in inongo ni kuc pe i cwinyi pien ilwor wa lok aloka in ilwor pe itye agonya wa timo gin mo ni in ilwor ino ni kuc ko kuc ma yam kwariwa ominiwa en aye bedo agonya. Ma bedo agonyane kobedo i cawa ni, in dong ilworo alwora lok dong imito ingi wang wang lawoti ka i loki he? In ni kuji, in ni kuj kor. Atamo acodi aram apuyowu wun wurwere dano gucet madwong. me cito ka waco ki ladit lobo ni wan pociconwa tye ka cung i kom executive order ma in imiyo kacoli, en aye pocicon ma wan acoli eno, jokjok ka malo.